Täze zoraýda. Düşünmedim.
Sen kim? Nireden?
Şu soragy hemme kişiden soraýaň aýdara. Tanamadyňmy? Men aýdymçy Ahmet Orazgulyýew. Il içinde. Ahmet tapylam diýdiler iki müň ýigrimi ikinji ýyla çenlin Nurmuhammet Meredow halypanyň dakan ady. Soňam Dam dam aýdymy çykaramdan soň Ahmet dam dam diýdiler.
Betbelli plagiat şowy gördüňmi? Göremok. Soňky wagt täze aýdym çykanok. Daşary ýurtda çykýan aýdymlary begeneňokmy? Halaňokmy?
Begenýän. Ýöne täze çykarýan aýdymlaryna dälde men şu öňki brend bolan aýdymlary bara. Mysal üçin Bonim gruppasynyň Rasputin diýen aýdymyny moda diýip aýtdym. Lambadany ýöne öz adyny goýdum Lambadany aýtdym. Pitbull bilen Jennifer Lopsyň aýdan aýdymyny. Umuman diýjek bolýanym Gaty bir göwnüme jaýy bolmasa perewod edemok, geçiremok.
Nädip düşünýäň, haýsy aýdymy perewod etmeli, haýsyny zirzibile zyňmaly? Aýdymy diňläňde ilki bilen özüňe täsir etmeli. Soň meni ýagny maslahatlaşýanlarym bar, olar bilen olaryňam ikä bölünýär. Biri elmydama meni Krçkowad edip elmydama meňa bellik edip ýören adamlar. Beýlekilerem meni goldaýan adamlar. Şolar bilen maslahatlaşýan.
Aýdymlaryň sözlerine aýdyň ýazýaň? Aýdyň pikirem bar. Gaty uly täsir edýär. Sebäbi ýaş kelle, ýaş beýni, ýaş düşünje öz diňleýjileri bilen diňletmek üçin kaka şu sözleri şu sözleri goýsaň düşünerler. Sebäbi birazjyk dilem azajyk üýtgetdä bilýäňmi? Edil doly üýtgän hakda käbir ýaşlaryň öz gürleşýän dilleri barda, şol dillerinde düşünmegi üçin men aýdym bilen maslahatlaşýan. Ýo, şa sözlerini üýtgetmen, şo duşulyny aýtsaň näme? Sen maňa sag bolsun diýdä beter dostum. Köp diňleýjilerimizem sag bolsun diýip dur-a. Ustan dogry dälmi? Mugytça perewet edip dur. Ýa haýsysy göwnüňe ýaramady, aýdaý. Umuman, göwnüňe ýaramadyk bolsa, meni bärik çagyrasyňam ýokdy-la welin. Aýdyber dalşy.
Menem aýdymçy karýerama başlajak bolýan. Şonuň üçin täze rubrika. Gowy maslahatlar ber bilýän.
Täze rubrika. Dam-dam bilen awda. Men şu wagt aýdym goýjak, üç sany. Şolaryň birisini bir eýelep alaly. Bolýamy? Barmy bir diňläp bolýamy şu wagt? Owa.
Hany? Birinji aýdym.
Gowy bolsa özüm aýtjak. Näme üçin? Aýtdyma.
Hä, aýtdyň uje. Hit hoppa gapdanyny.
Näme näme? Hit hoppa gapdanyny.
Ikinji aýdym. Ýöne göni däl hemmesinem de başga bir aýdym bilen garyşdyrdym muny. Bir aýdymdan iki aýdymdan bir aýdym ýasadym. Maşap etdiň.
Hawa. Bet. Ikinji aýdymy diňläli.
Olam gitdi. Munam aldym.
Galdym hawa.
Boni moda diýip çykardym muny. Boni gruppasynyň Rasputin diýen aýdymyny moda diýip çykardym. Gitdi bu-da. Her döwürde bir moda diýen zat, Hemmeler onuň şeýle bir haýrany. Aýtdym-a.
Be. Üçünji galdanda. Hany göreliň.
Menmi? Şul aýdymy aýtdyňmy?
Ýok.
Men aýdaýyny gowy aýdym eken.
Eýlesi bolýamy. Gowy aýdym bir açyk ýöne neme etmeli oňa. Sözlerini üýtgetmeli. Hawa sözlerinde ýok ritminde-de bir açyk başrak gitmeli uzak gidýär ýadatmaly dälde çaltjak neme edip aýtjak zadyňa geçmeli. Heý. Introsy gysga bolmaly.
Hawa heý saňa diýýän he. Yzyny diňlemeli, köp-köp saňa diýen ýalyrak sözlerem goýsaň boljak sebäbi. Goýber başga ýeri barmy?
Sen
meni ýoldan ýadadyňmy ýa? Sen millionlary ýadadyňmy ýa? diýip, şunuň ýalyrak bir, şunuň ýalyrak bir ynjygrak gyzyň, mysal üçin, hökman million pullarda, pulam däldir, däme, oşt rozadyr, güldür, hawa, şeýle bir ynjygrak gyzlaryň. Ýadap bolýamy olardan? Gep ýadamak däl, oň gylygy kapriznay. Tema tapmaly-da, şo tema laýyklabam söz goýmaly.
Karoçe alsa bolýar şu aýdymda. Arkaýyn alyp bolýar.
Men onda alyp aýtjak.
Eger aýtmajak bolsaň we başga öňümde işläp oturan atlam bar. Maňa berersiňdä. Aýdarsyňda. Alamak aýdyber diýip aýt. Özüm aýtjak. Gürleşdik.
Bolýa. Täze ýylda Aýazbaba senmi?
Ýok. Aýazbabany ýöne nesip bolsa çagyrarys. Aýdamdam sazynyň bar ýerinde, hawa. Aýaz baba-da geler. Näme üçin diýseň, ony men edil bir küçgünlikde toýda bir şoumenler Aýaz baba gelsinmi, Ahmet dam-dam diýerler welin, özüň barada dogry zatlar aýtsaňam bir özüň özüň barada gürrüň berseň hili peseler diýýär. Ýöne şu taýda gördüm-de, beh onda diýdim, indi bu ýyl men diýdim. Geçen ýylam çagalaň Aýaz babasy Olaň dam-dam dädesi diýip bir şuny ýaly raçyk bir bölejik zat etdik sebäbi çagalar gowy kabul etdi hasam. Aýaz baba bilen bile barar sende nesip bolsa. Ogluňa näme sowgat taýynladyň? Ogluma Mara bir gowy entäk hiç kim bilen duet etmedik bir gyz ýaş gyz bar. Şoň bilen klibini edip ýörüs. Gowy aýdym. Ol ýöne söýgi aýdymy. Gyşda diňlenýän aýdym-da. Öýüňi bezediňmi? Täze ýyl keýpini berdiňmi? Äý indi şu wagt ä şony pikirlenip otyryn şu taýda gowy neme bar eken bol näme indi seň bilen tanyşsak bezedip bolýamy? Hawa bossan konsept bar. Her dürli ýolkalar, her dürli bezegler. Prosta islän zadyň bar. Garam bar, ýagşam bar, günem bar, ýolka hem bar.
Ýyldyzlaram bar. Onda diňe dam dam aýda aýmaly bolýasda biz hä. Bolýa. Gaty gowy eken. Bir gezek jaň edýäň öýüňi prosto nowagodniýa edip gidýäler.
Ony bara men şu ýyl bara göçenime bir ýyl dagy boldy-da nesip bolsa üýtgeşigräk bellemekçi hökman ýüz tutaryn. Bossan. Konsept.
Wajyp soraglara geçäs. Awtorskiý aýdym indi haçan çykýa?
Awtorskiý aýdym düýnem bir gije toýdan soň gidip bir awtorskiý aýdyma golos goýdum. Ýöne ol aýdymy bilemok nähili kabul ediljegini. Köp aýdymçylar gowy gowy aýdymlar çykarýa ol ýöne belli bir wagt bir şuny ýaly gidýa ýöne şuny ýaly mysal üçin ýaňky Dam dam ýaly eýle beýle ýaly şuny ýaly gaty bir Ýaýran hakda. Awtorski aýdymlar nesip bolsa çykýa ýöne ýaňky siziň diýýän urweniňizde men entek pikir edip göremok halk ýaňky ýaly maştabny giňişleýin kabul eder öýdemok bolup biler ýöne entäk bilemok kimden çykjak ol awtorski aýdym bilemok.
Çykanlardan top bir awtorski aýdym.
Birki ýyllykda şu damdamdan öňräk aýtdym az galdy. Meň öz diňleýjilerim barybir öňki diňleýjilerim şony diňlediler. Aslynda bara aslynda men milli aýdymlar bilen, halk aýdymlar bilen, awtorski aýdymlar bilen köpçüligi diňleýjilemmi tanyş tanyşdyrmak. Mysal üçin-de Bonym aýdymy ýaşlar bilenakdy. Başda men aýdym okamyýdim. Aý kaka bul aýdymyňa diýdim. Näbileýin-dä diýdi. Menem. Sen diýdim. Sen siziň ýaşyňyz üçin aýdymlar aýdýan ýöne öňki ýaşdakylaram diýdim. Bara diýdim. Olar diýşim ýaly şu öňki ýaşdakylar gollady. Şeýdibem bara bularam şoň şo Muň düýbi Damdamda-da. Damdam diňlenensoň beýleki aýdymlaram diňlenmegine kömek etdi-de. Şolar indi. Türkmen repde kim karol?
Şu karol sözüni bar-a, aslynda sungatda men-ä bir kän bir her sözüň diýilýän ýeri bar-da. Mysal üçin, daýhançylykda bir zat diýilýär. Hawa, ussat çapyksuwar diýilýär. Dogry dälmi? Bagşylykda halypa diýip bilner, ussat diýip bilner. Ýöne men-ä kän bir Aslynda şu söz karol sözüni kän gollanok, gowy göremok. Ýöne ussat oglanlar bar. Öz diňleýjilerini tapan oglanlar bar. Täze çykan oglanlaryň içinde hemme köp ýaşlara öz aýdymyny diňledip bilen oglanlar bar. Walet barmy arasynda? Aý.
Kart karta menä Ýok, menä oň ýalak zada jogabam berip beresim gelmedi. Aslynda walet, karol, dama, tuz şu sözleri kän özüm gowy göremok. Halypa diýip bolar, ussat diýip bolar, zehinli diýip bolar, talantly diýip bolar, moda aý şu wagt köp diňlenýär diýip bolunur. Menä şuny ýalyrak zatlar diýip bolar.
Fanlaryňdan gelen iň gymmat ýa-da iň gowy sowgat näme?
Meniň bara öz diňleýjilerim tarapyndan bir ýaňy bir başladym bolan bir maşyn sowgat edildi. Nähili maşyn? Şu wagt münüp ýörem ýewropeýka.
Çünki gelen ýok. Hawa, ýewropeýka.
Ýöne üç-dört sany oglan. Näme üçin oýal maşyn podarka etdi? Kim podarka etdi? Feret Owara, Edil meň soňky diňleýjilerim däl olar. Olar ilki, ilki haçandan bäri hyzmat edip, neme edip ýören diňleýjilerim özleri. Aýna kyrk ýaşak gelýäň, haçandan bäri halka hyzmat edip ýördüň. Muny biz saňa dam-dam üçin beremizok. Moda bolanyň üçin dä dam dam üçin diýdikler o dam dama göwün ýetmezçilik däldi moda bolanyň üçin däldi bize şu wagta çenli nem etdiň goşuşaly nawa diýipdi dört bäş sany oglan bolup nawa maşyn sowgat edildi ondan başgada telefonlar owo gowy mukaddes ýerler käbä zyýarata Indi umuman bara diňleýji. Olam sowgatdy.
Hawa, sag bolsun. Al, şo meni alyp giden, sylag hormat edip alyp giden agalarymyzyň ýaşy uzak bolsun. Allah olardan razy bolsun. Her kime enşalla nesip etsin. Başga-da gaty kän sowgatlar boldy. Telefonlar, hawa, başga-da nägilek egin-eşikler. Hawa. Mikrofon, Tamda Mikrofon. Neumann Group memesiniň kompaniýasynyň. Eý, tüweleme bar, sowgat kän boldy.
Ýagşy Goşunowa nädip seredýäň?
Ol oglan bar-a, öz käriniň ussady, gaty zähmetsöýer oglan. Ol bara göçümleri dogry göçüp bilýän, durmuşda göçümleri dogry göçüp bilýän diýip hasap edýän. Häzir hemme gepleşigi görýär, şoň haçan wagty bar diýýän ol. Haýsy zat moda bolsa, haýsy zat trend bolsa, şoň gapdalynda hökman özüniň şonuň hasam dabaralanmaklygy üçin özüniň öz tarapyndan şowuny edip bilýän oglan. Şoň arasynda-da, mysal üçin, reklamalaryny, özüni gazanç çeşmesini zadyny, ýa bolmasa-da bir sanyk tanyş-bilşiniň bir gowy moda adamlaryny, trend adamlaryň içine ony ýalyny, muny ýalyny goşduryp, şolaryň hem tanalmagyna-da kömek. Umuman, öz işiniň käriniň ussady.
Top üç, Türkmen tamada.
Alyp baryjylary şu wagt tüweleme alyp baryjylaryň hemmesem bir özüniň gepleş ýollaryny üýtgetdiler. Aý hemmesem gowy mene plan haýsy bilen toý gyzykly geçdi? Men wa sagatlaýyn rak gidilýär. Haýsy bilen gyzykly geçdi? Şony men öz kärim ussat asaplaýyn. Şo üçüsine ýagşy goşuňyz girýämi? Girýär. Bugün studiýada ogluňam bar, dogry dämi? Bar, bar. Şony çagyryp bilýäsmi? Aýdymuhammet, gel oglum.
Oňa-da bir-iki sany sorag bereli. Bereli. Pasportda adyň näme? Aýdymuhammet.
Aý, malades, tüweleme. Ýagdaýlaryň gowymy? Gowy, gowy.
Aý, malades, malades. Okuwa barýaňmy? Hawa. Näçelige gutarýaň? Dörtlük bäşlik. Aý malades tüweleme tüweleme.
Aý bäşlik barmaýan ýerlerem bar.
Dörtlük bar üçin diýdimde.
Täze ýylda nämiş edýäň?
Konsertlere gitýän, öýde bolýan. Işleýäň?
Işleýän.
Aý malades tüweleme tüweleme. A kanikulda addyhat edeňokmy? Edýäs dynç alýas. Nirede dynç alýaň? Awzada öýde.
Daşaýyrdan gidesin gelem. Gidýä sow.
Şu kakaňa aýtda Daşaýyrda al gitjek diýýä. Gitdi.
Menem bolsa Liman Turizm bilen gürleşip berjek bolýan wizalara. Gidýäňmi?
Gürleşeris. Wsýo onda Liman Turizm bilen gürleşip berjek Daşaýyrda gezelenje gidigeliňler. Baýly. Basan konseptdan hem bir sowgatçalar bar Täze ýylyňyza. Olar hem studiýa beriňlera.
Osman, konsept. Konsept.
Nesip etsin. Sag bol. Täze ýyllaryňyz täze ýyl bolsun. Sag bol. Bratok, sagjol.
Sylagyňyza, hormatyňyza, şeýdip gepleşigiňize çagyranyňyz üçin hem sagbolsun aýdýas. Tüweleme görýäs gepleşikleriňizi. Özboluşly, hiç kimkä meňzemeýän obrazyňyz bar.

Günüňe Dam-Dam aýdymy näçe gezek aýdýaň?
Aý kändir. Kän aýdýan. A toýlarda wirtuşka edýäň diýýäler, şony özüň edýäňmi ýa kaskadýor barmy?
Özüm edýän. Ýa şu ýerde-de Kaskadýor ýok-da?
görkezýän. Ýok. Şu ýerde-de görkez diýseň görkezip biljek, ýöne bu wagt ýeri däl. Soň görkezäýen. Gijeleri Dam-Dam diýip oýanyp, çagalaryňa görkezeňokmy?
Bu näme? E, näme diýjek bolýaňyz-a? Bir ýelek soraglaňam, wertuşka, düýşürgeýäň. Ägilikmi? Oglan. Hä?
Başga soraga geçeli. Başga sorag. Özüňe gowy bor şeýtseň.
Döwlet jan näle seredýäň? Adin adin çykýaňmy?
Döwlet jan bara adin adin a. Aýol oglan sportsmen oglan sylagym bolduryň. Ol oň ýeňişi bütin türkmen ýigitleriniň bütin türkmen halkynyň ýeňişi diýdigem bolýar. Sebäbi gördüň soňky çykyşynda türkmen donuny, baýdagyny alla egnine. Şu biziň hemmämiziň buýsanjymyz şol. Hormatmly Döwletjana, üstünligi bilen gutlaýan, ýeňişleri mübärek bolsun, mundan beýlägem diňe ýeňiş gazan. Pep diýen dostum bar. Şol haçandan bäri aýdymçy bolasy gelýä, ýöne sahna çykmaga utanýa. Şoňa bir Maslahat beräý, nädip sen ýaly uwereni sahna çykyp, tans oýnamaly, aýdym aýtmaly?
Bu näme? Kim bi? Bu gün ýagyş ýagamyş.
Hä. Hany maňa ýokmy zontik? Öz-özüme tutardym ýene. Ýaňky soragyňa Elmydama öz üstüňde köp işlemeli. Ussat halypalary görmeli. Ýaşlardan hem almaly. Umuman, esasy ynam özüňden bolmaly.
Tiktokda kommentlary okaýaňmy? Özüňe täze karar bereňokmy?
E men dogrusy öňem aýtdym-a, köplenç okamok, ýöne halyt käwagt Aýdymuhammet ogluma Aýdynjan öwredýär-dä. Onnoň internetden instagramdan ýagny tiktok ähli platformalardan aý ol aýdymy aýt bul aýdymy aýt ony diýr käbir adam ýawny göni kakaňa şuny aýt näme diýýär kakaň ýalyk näme et şular bolmasa köpülenç näme diýýän million sany adamyň içinde ýa on million sany adamyň içinde ýa on müň sany adamyň içinde bäş sany sesi eşitýäňmi sen eşdersiňmi şoň üçinem men kän olara üns beremok.
Blitz soraglara geçäs. Men sorag berän sen maksimalny tiz jogap bermeli. Bolýa. Jeýtynurmy ýa Ýakşy Goşunow?
Ikisem-le. Ikisi bilenem işleşdim-dä. Ýok, birisini almaly. Ýok.
Men şoň ikisininem saýlajak. Ikisi bilenem işleşdim. Ikisem öz ugrundan zehin. Öz etmeli işini edip bilýärler. Awtorskiý aýdymmy ýa plagiat?
Haýsysy meşhurlyk getirdi şol.
Dam dammy ýa Wan Dam?
Dam dam bolmadyk bolsa meň Wan Damyň wertuşkasyny edýänimem bilmezdiler. Umuman Dam dam meň umuman karýeramy umuman özüm tanatdy. Ol Allatagalaň nygmaty. Ikisem gowy. Şeýle bir kyn aýdýaň ol degişdirmäňi gowy gördüm.
Gepleşigem seniň legendarnyý şo dam dam aýdymyň bilen jemlesek gaty gowy bolardy. Ýerine ýetirip berseň.
Janyň sag bolsun. Ýanymda hemme zadym.
Mikrofonyňam aldym. Şu sowgat edilen mikrofon. Illeçilerimize-de, tomaşaçylarymyza-da görkezeli.
Gepleşige taýyn gelipsiň. Taýyn hemişe men taýyndyryn. Sungat adamsy şeýle-de bolmaly. Ýene dam-dam, dam-dam, dam-dam, ýagyş ýene dam-dam, dam-dam, ýagşam başlady-ow, ýagyş ýene dam-dam, dam-dam, maňa-da tutaý dostum, tut-da maňa-da, ýagşy başlady-a, ýagyş, tut, aý, eşidýäňmi, tutsana-ow, Eý, tutsana maňa-da diýýän ol. Dam-dam diýdiň, damjalaram saňa ýagyp başlady. Eý, sen bar-a, näme, wapşe üstümden güljek bolýaň? Eý, tutsana maňa-da! Bert, bert! Näme edýäň, oglum? Hä?